तऽ अपने सब देख सकै छियै आइ अमरेश जे छै से खुदसँ कनिया बनल अछि आ देख रहल छियै खाना बना रहल छथि ई हमर बेइज्जती कऽ रहल छथि नहि बिल्कुले नहि
नहि कहै छै समय समय पर सब किछु करैत रहै चाही के ने

फुर्ती अछि से चीज देखल जाय हम्म, हम्म, दोसर बात जे घर के आदमी के किछु रेस्ट भेट जाय हम्म। या कोनो एहन मुसीबत छै तऽ मुसीबत के समय मे जरूर जे छै से सब एहि चीज के लऽ कऽ सुखी से रहतै बिल्कुल सही बात नहि तऽ भुखले कोई नहि सुखी से रहै छै सही बात छै आओर तेसर चीज कि अहाँ अपन मन पसन्द के बना सकै छी जेना मर्जी तेना बना सकै छी बिल्कुल सही बात और

पानी पड़ि गेल छै हँ बुझै रहल छै हँ कुछ एहिमे यूनिक चीज छै तऽ अहाँ अपन दऽ सकै छियै ठीक ठीक ठीक ठीक हे ललन जी हँ देखाउ ने यार केना आटा सानलियै एक बेर देखाब जी जी जी देख सना गेल छी कोनो बात नहि छै कनि एक्टिंग कऽ के देखाउ हँ हँ एक्टिंग कऽ के देखाउ ने कनि

देखियौ ललन जी आ नहि एकरा सबके कारनामा देखियौ ने ई सब बड़का लाइट साहब छथि ने लाइट साहब एहि दुआरे कहलहुँ हन हाँ। ई सब मेहनत कऽ रहल छथि अपना तरफ पंखा केने छै आ हाँ। हम सब बगैर पंखे में छी देख सकै छी गर्मी लागैए हमरा आरके एतेक बकरी खिलाबे अचार एते कहल जाइ छै हम सब मतलब काम करबै से हम सब गर्मी में अहाँ के पंखा लगा दी देखलिए यौ ई तऽ मुँहे पर बेइज्जती करैए डायरेक्टे
नाम छै अमरेश जेना मेहनत करै छियै हम सब मेवा खेथिन ई
है संतोष जी पंखा घुमाइए इधर थोड़ा गर्मी लग वो भी कामे कर रहा है चलिए आ, बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के हाँ भगवान करा दू चारि सरे धिया पुता दिया बस बस आ पापा हमरे हमरे कहे
ई नहि भऽ सकैया

अरे नहीं सकते नहीं हम सब पंजाबो एना खटि सकै छी अगर अहाँ सब लाइक कमेंट नहि करबै हम्म तऽ ई नहि बुझबै कि हम यूट्यूबे भरोसे रहबै हम सब पंजाबो खटि सकै छी चल जाबे नहि अगर मोन होइए कि ई सब गाम घरमे रहै हाँ पंजाब तंजाब नहि जाए तऽ कनि वीडियोके लाइक ताइक कऽ दियौ बुझलियै आ शेयर हेतै तऽ कऽ देबै लोको आर कनि देखतै से अपन दर्शक सब निर्लज छ

तुरंत हम लोग हिनका सब द्वारे जे छै ने पंजाब जाय पड़त बुझलियै कहब एगो गीत फुरायल हम आटा के बगल चंदन जी हाँ कहियो कहब हाँ कहियो ने जे कहबाके छै अहाँ कल
बाबू मइयो के राज में हम त राज करलियै हे आहा ए धनी आजाद घुमलियै हे ओह रानी हे तोहर पसंद के साड़ी खरीद ले दिल्ली कमैबै हे जिया हमर सर जिया जियो जियो मजा आबि गेल के ना आ। अरे अहाँ सब गड़गड़ा के साथ दर्शक लोग

अहाँ मुस्की दऽ कऽ तकलहुँ हमर ओरिया की बात छै हिला देलियै अहाँ तऽ सच कहै छी हँ सच कहै छी करे जा करि लेलहुँ गोरिया सच कहै छी देखियौ करे जा पम्मी के करि लेलहुँ गोरिया
जिया हमर सर जिया

ओ छलै सीमा हैदर ने ओकरे बहिन संगे जीना हैदर संगे लगा लेलकै हन ई सेटिंग अपन वो सकैत नहि हेतौ अथी ओकरामे सकैत नहि हेबी एना जे मुँह पर तो बेजती करऽ लगै छै नीक गप नहि ने छियै हैं ललन के देखियो यौ रोटी बड़ा सुंदर घुमा ले छै यौ बड़ पहलवान छै तऽ कहत एगो भेल अपने ही के ललन के कनिया अगर अहाँ ई वीडियो देखैत हेबै तऽ आइ से याद रखब रोटी हिनके से बनवाएब बनबै छै गाम पर हैं
है कनिया हमरा कहने छै तऽ हेतै तऽ बेल देबै

देखियौ पकले पकले
बिना हिस्सक का हिस्सक इएह होइ छै तखन से बड़ गप मारि लेलक हन बुझलियै
आब देखियौ अहाँके सिंगार बनैया गीत गलतियो फलती भए सकैया ओतेक अरे भाई हमरा आम के की देखबाक छै यार हंसियो न सजनी गुलाब कहैया ओहिमे के रस के देखक ना मीठा के चाहिए मस्त बाबा देखियो ई सब्जी लगभग में तैयार कर दिल के हन और सेंट एते मस्त आबि रहल छै तकर जवाब नहीं अन्ना के देखबल जाइ छै केना का अन्ना के
देख लियो यार देखिए आलू एहि संगे एहि संगे तऽ ललन सनक आदमी जे छै से पचास टा रोटी घीच सकैया

देखियो हाथ के ठंडा रहल छै गुल हमरा तऽ लगे जेना कचौड़ी छानबा तने एते पकड़ रहल छल अलग जेत मतलब लागि गेल ने
रोटी तेज तो हुए है हाँ। तो- पहला रोटी केना फुलेबे से कहू